Үтүө күнүнэн оллон тула биэриини истээччилэр. Бүгүн Владимир Федоров Халыма санаатата диэн кэпсээнин салҕыы истиэхпит. Кырдьыга дьоно суох иҥнэл-таҥнал суолунан 2 километры түүннэри хаамаҥҥын улаханнык дуоһуйбаккын. Онон кини санаатын түгэҕэр ити авиатор уолу аргыс оҥостуон баҕара санаабыта. Уонна суумкатын тутуох этэ буоллаҕа, онто абытай ыарахан. Ийэтэ Москуба аһын-үөлүн уонна эһэлэригэр анаан ылбыт саҥа таҥаһын-сабын уга симэ сатаабыта. Ол да буоллар устудьуоннур сылларыттан Анна барытын бэйэтэ оҥоро үөрэммитэ, Ол быһыытынан бу да айана этэҥҥэ буолуоҕа. Туох да диэбит иһин кинилэр эһэлэрэ дьикти оҕонньор. Майгытынан оннук айылаах түҥкэтэх диэбэккин. Ол эрэн букатын эдэр сылдьан өссө сэрии кэмигэр дьонтон ойуччу олохсуйбута баар. уонна адьас быһа баттаан кэбиспит курдук барыларын кытта бииргэ симсэн үтүрүһэн олоруохпун баҕарбаппын да бүтүүкэтэ оттон аҥаарыйа туктаабыт олохтоох халыма курдук быыкаан түбэҕэ ханнааҕы симсии үтүрүһүү кэлээхтиэй кинини москваҕа иртэххэ дьэ көрүөх этэ симсии үтүрүһүү диэн тугун ону баара эһэтэ онно барсан бэрт ийэтэ сүүс төгүл ол туһунан суруйбута бэйэтэ да кэлэ сылдьыбыта ыҥыра сатаабыта туһа суох кинини хайа да бэйэлээх кытаҕаһынан халыматааҕы олобуруттан хоҥуннарбаккын кэлин бары ону ылынарга эрэ тиийбиттэрэ үйэтин хайдах баҕарарынан моҥоотун диэн Дьэ, ол оннук ойдон бүгэн олордоҕо. Бөһүөлэктэр киниэхэ сөптөөх хос ааты сыбыы охсубуттар. Робинзон. Ону Анна боҕай истэн биллэҕэ. Дьиҥнээх Робинзон син пятницалаах этэ буоллаҕа. Оттон кинилэр эһэлэрэ олоҕун үһүс сылыгар кэргэнин көмүөҕүттэн сул бэйэтинэн соҕотох сылдьар. Лукерья эбэлэрин бэл ийэтэ өйдөөбөт, эмискэ сүрэҕинэн ыалдьан өлбүтэ дииллэр. Эһэлэрэ кинини олус күүскэ таптыыр эбит. Оннооҕор дьон уҥуоҕар таһааран холбуу көмпөккө, дьиэтин аттыгар томторго харайбыт. Уонна ол томтору таарыйбатах күнэ диэн суох. Чугаһыыр уонна тугу эрэ аргыый сипсийэр, кэҕиҥниир. Ити уон сыллааҕыта. Оттон билигин биллэ бытаардаҕа, кырыйдаҕа. Кэнники суруктарыгар субу-субу ыалдьабын, сиһим эрэйдиир ахан диирэ. Кырдьыга Аанна айаҥҥа турбут сүрүн төрүөтэ диэн ол этэ. Суох-суох кини эһээ Паашатын онто да суох мэлдьи көрүөн-көрсүөн олус-олус баҕарара. Ону баара үөрэхтэн, практикаттан, тутуу этэрээттэриттэн быыс буолар кыах суоҕа. Онтон бу сырыыга ол кылгас уонна курус сонуннаах суруктар бары баар түбүккэ, сарсыҥҥы торумҥа сапсыйан кэбиһэргэ күһэйбиттэрэ. Хайа уонна билигин кини кэннигэр училище, мединститут, ординатура хааллахтара. Дьэ, ити кэннэ кини бу эрэ үтүрүллэн тахсыбыт үөрэхтээх эмчит, оҕонньор бэргэтин жарҕатын быһаарса тиийбэтэҕинэ ким тиийэй? Эһэтэ ыарыытын кэпсээбитинэн сирдэтэн кини бүгүн аптечканы хомунан кэлбитэ эмтээх от диэн омук табылетката эмэ-томо диэн маас диэн бэл ол хоруопкатыгар шприц эрэ буолбакка скальпели уонна анал иннэлэри уктубута онтутуттан кэлин бэйэтэ да күлбүтэ хирург диэн хирург буоллаҕа. Итинник саныы уонна оҕо сааһыгар Халымаҕа кэлэ сылдьыбыт көрдөөх кэмнэрин ахтыһэр буолан халлаан буруҥуйугар талах мас икки ойоҕоһуттан ыга кыбыйбыт оллур-боллур суолугар да кыһаллыбат курдуга. Оҕонньор дьэ үөрэрэ соһуйара хан буолуо. кини көрсүһэр түгэннэрин оҥорон көрөрө. Уон бэһискэ күүтэн олорбута баара, мин отой да онуска анньан тиийэбин. Оннук суруйбута даҕаны. Ол кэмҥэ сугун ситиэҕэ, ону барыанньалаан илдьэ барыаҕыҥ, кураанахха баччараахха көтөн иһиэҥ дуо диэн. Биллэр суол, маннааҕы сугун барыанньата диэн ааттаах буоллаҕа. Ол эрэн сүрүнэ онно буолбатах. Уонна барыта хайдах эрэ оннук анаан оҥорбут курдук буолан хаалла. Кини эрдэ көтөрүн тэрийэр дии. Мастар быыстарынан симик уот кылахачыйда, Анна хаамыытын үөрэ-көтө эбэн биэрдэ. Кыратык хаама түһээт, өрүс кытылынааҕы ырааһыйаҕа тахсан кэллэ. Баҕанаҕы ыйаммыт имик-самык умайар лампа уотун сырдыгар эргэ дьиэ барыгылдьыйда. Түннүктэр ыстаабыналарын хайаҕастарынан сырдык быыһылаан көстөр эбит. Ойуур үрдүнэн тунал ый дьэ кэлэн хайдах эрэ кэмниэ кэнэҕэс киин сиртэн кэлбит ыалдьыт суолун сырдаттахха сатанар диэбиттии аргыый аҕай туоллан талбааран тахсыбыта. Анна онуоха бэйэтэ-бэйэтигэр «Чэ билигин баҕас эйигиннэн оннук айылаах улаханнык итээбэппин» дии санаан аһарда. Көҕөрүмтүө туналыйар ыйдаҥаҕа былыргы бэркэ билэр алтан тутааҕа кылбас гынна. Бу мааны тутаах бэрт судургу тутуулаах дьиэ ааныгар хайа суолунан тиийэн хаалбыта биллибэт. Анна тутааҕы аллара баттаан баран тардыбыта аан хатыылаах. Барбах тоҥсуйан табыгыратта, онтон аргыый күүһүртэ. Ким да биллибэтэ. Арай дьиэттэн уһуутуур дуу, улаханнык ынчыктыыр дуу саҥа эркин нөҥүө бүтэҥитик иһилиннэ. кыыс онуоха ааны букатын да дарбыйан барда били дьикти саҥа хос иһилиннэ соччото суох санаа охсуллан ааста оҕонньор ааны туран аһар да кыаҕа суох ыалдьан сытар эбит күндү истээччилэрбит Манан оллон тула биэрибит түмүктэнэр. Аныгыс биэриигэ кэпсээн салгыытын истиэххит, көрсүөххэ диэри.